Chu mai u le, Zo Wilderness chuan hei Quechua Glove kan lo chhawk chhuah sak che u ni, Quechua Glove i lo en ang review. Hei hi Quechua Glove hi cheng za sawm nga, Ariel za sawm nga a i kan chah a ni a, hei Ariel za sawm nga man a ni a, chutiang chuan in kan hmuh theih chuan hei Ih a nalh khawp mai. Amah hi a design hi a nalh a, tin kechua engineer hovina ih adventure a tui lam mite adventure leh hiking ang chi adventure a hiking trekking leh ih thlasik huna chhuaha ih bun atana an lo siam a nia adventure ho tan viau viau a an lo siam a nia. Amah erawh chu adventure ho tana an siam kan han tih rual erawh kha chuanin enge adventure ho tan chauh a bun tur tihna a ni lova chumi ah chuan engvangin nge he review hi kan lo neih kan tih chuan amah hi Adventure ho tana thil siam rei rei khi thil quality tha, tha thei tur ang bera an siam leh bun nuam leh awlsam tura an siam a nia. Chuti rual chuanin heng Quechua ho hianin a ih thil man tlawm ber a nge a man tlawm thei ang bera an rawn chhuak chhuah thin avang hianin ih Quechua ho product hi a lar em em a, a tha em em a, mi hian an duh em em bawk a ni. Chuvang chuan invawiin ni ah hian hei a shampoo kan han chah ve engtiang takin nge a that I a tha in mipuite hnenah hianin I chhawk chhuah sak chi a ni em? tiin Joel Rene chuan kan ngaihtuah a, chutah chuanin hei kan han chah a, a sempu kan han chah hei a lo thleng a, chutah chuanin honest review dik takin review kan rawn nei dawn a, I kan thlir dawn a ni hei. Kan hmuh theih chuanin hetah hian hei I kechua a material hi a glove hi a material hi in hmuh theih chuanin, fleece atanga siam a ni a, eng nge ram sahmul emaw eng chi kha chu ni chuang lo va, la pawh ni lova fleece kan ti a, F-L-E-E-C-E an ti a, kan hre vek tawh awmin ka ring a, kawrlumah te pawh an hmang nasa tiang thu a nih chu hei, amah hi a zang khawp mai hei, rihna nei lo gram khat, gram hnihpuia tlingnim ka ti zawk a, gram hnih vel Thum vel chu a ni ve mai thei hei, engmah rihna hi a hriat loh ang tluk a ni a, inhmuh theih chuan in hei amah hi a zam em em mai a, tin chu ti rual erawh chuan in hei a thuia hi a tha em em daih bawk a ni, a thuia hi a tha a, kan sawi tak ang khan he Quechua blog te hi a review na vedio leh enge an siam dawn a an en lo na te pawh vedio te pawh kan rawn chhawp chhuak tawh a, hmuh tur pawh awm in ka ring a, he Quechua engineer hovina a bik liau liau i a enge an siam man tlawm thei tur ang ber a, leh i eng nge a tha thei thu rang ber a winter glove an siam design hrang hrang leh model hrang hrang glove chu awm tho mahse nei tho mahse ke chua hu hian he mi bik a hi chu a man tlawm thei tel rang ber leh eng nge mi nawl puina an neih thei tur leh a man tlawm thei tur ang ber leh a tha thei tur ang ber a an siam a ni vang khan in an re engineer na i khami vel a an thil siam na te pawh kha kan hmu thei a awm e an siam chhuah dan an design dan te maw Tin, chutah chuan hei pakhatnaah chuanin a ṭhui hi a ṭha em em e, a nghet ṭha em em a. Tin, a pahnihnaah chuan an material hmanah hi hei a fleece-a hi a nuam em em a, khawi a nuam a. Fleece na ran pawh a ni chuang lo, hetah hianin fleece hei amah hi a hmul thet a, khawi a nuam em em a, bun a nuam em em bawk a. Chutih rual erawh chuanin hei amah hi pui ṭhain ih la phiar ang chi te, khatiang ang glove cheng za, za sawm nga, tunlaiah chuan glove lei dawn reng reng chuan za aṭanga za sawm nga man tih a ni tlangpui a ni. Chu mi glove-ah chuanin. La phiar ang chu hetia kut a lo len emaw eng lo chuan a fan a hetlai ah a kar a kuah maw a fan kuah ang chi te in in zawmna ang chi fan in a in tah na a ni ang chu maw a in phiar tah kual na a awm thin a ni amah chu hetah hi chuan hei a phui ti mai ang hei engmah khathiam kha a awm lo a amah chu khata a phui leh in eng lo Hetia, engmah intahkualna leh a kua awm lo kan tih rual erawh kha chuanin a thatna em em pakhat chu breathable a ni. Chumi awmzia chu eng nge kan kut kan han bun khanin hun a lo rei a, lung khanin kut kha a uap upin a ti thlan lem lo a, amah hian boruak, chhuh lut leh chhuak hemi kut ti daitu in uap up si lo khan khami kha a awm reng ta a, amah erawh chu kut vawt la atanga kha chuanin a ti lum em em ta, amah erawh chu breathable ang khanin a siam ta chu chu a thatna em em a ni ta a ni. Chutah chuanin hei kan han hun chhin anga kan hmuh theih chuanin camera hi focus fuh loh hi awl lutuk a, chuvang chuanin hei hnim hmu thei turah kan ngai a engti hian maw tih kan han bun anga tikhanin camera focus na hi a sang lutuk thin a ni chin khan ka lo ti sang deuh hret a, kan han retake na a ni a. kan hmuh theih chuanin hei a design leh engkim mai hei a bun te pawh a kutah te pawh hei a fit mawi nalh khawp mai hei hi min hmuh theih chuan a zahpui awm lo a ni lirthei han khalh chhuahna emaw inkhawmna han bun duh emaw a eng official emaw formal taka inchei leh thil ih-- occasion hrang hrang ti mai ang, hun hmanna hrang hrang kha tiang formal hrang hrang thil i puithu han hmanna pawh khanin zahawm taka hei bun theih a ni a, amah hi hei a fit loh khawp mai tiin hei a bun hi nuam khawp mai han bun chhin phei ula chu inhre ve a ngai han kut han hum te han chet kual te hei amah hi a san pah a. Hei hian a flexible em em a, a nem bawk sia, man a nuam bawk sia tiin a nem a, a puan hi a nal a, a nem a, englo kan ti rual kha chuan a puana hi fei lo leh thler hma leh mawih kha chu ni chuang miah lo nia, a puan hi fei tha em em a thuihna te engkim amah erawh chu tia a uap a, hetia kut a tih lum piah lamah hian amah hi bride-i bul a ni ta, chumi ah chuan kut hetia up i a, ti thlan a, enge englo zawng ang kha chuan a awm chuang lo tiin air flow ang kha chu boruak lut leh chhuak awm tur kha chuan a puana hi Bri dei bul khan an siam reng tho a ni. Kan hmuh theih chuan hei hei hi Kechua Glove chu a ni a, kan review na cheng za sawmngaman RS za sawmngaman a ni a, RS one fifty a ni a, a tha khawp mai. Glove dang thlasik a rawn hnai anga bazar ah te, online ah te, Facebook ah leh Flipkart leh hmun hrang hrang ah te pawh Glove hrang hrang te pawh kan hmu ang. Ih a tlangpuiin a tlem berah. I tlema pangngai design mumal tak leh thui pangngai tak I a chu za atangin a intar ang a, za hnuai lam phei chu bun tlak mumal awm lo ang tluk a ni ta nghal a, amaherawh chu za chinah pawh khanin hetiang a phiar ang chi hi a ni tlangpui a, chutah chuanin I chung ho pawh chu heng te nen a teh khin chuanin in that laih tak a ni, cheng za sawmnga man lek a in teh khin chuanin maw, in that laih tak mai a ni kechua glove hi khang te nena han teh khin chuanin. quality ah phei chuan intha tlaih tak a ni a, tin glove ih design hrang hrang te pawh a lo awm ang a, ai to tlem a tha leh nge leather ang chi emaw eng emaw ni ang chi te pawh ih cheng zahnih, zathum, zathum sawmnga, zali zanga te a ni ve leh daih dawn a ni. Amaherawh chu chungte nen pawh chuan han teh khin la keimahah chuan he cheng za sawmnga man lek thli si ka duh zawk mah ni, a design ah engkim ah a tha a reengineered a ni a, hetah leather ang chi company mumal leh brand mumal nei lem lovin an siam. Hi enge design hnal taka an siam ai kha chuan bun a nuam ka tih zawk daih ka ri hei hi a man a a man hi a lo ni lo a man tlawm leh to lam kha a lo ni lo reng reng a hi hei a tha khawp mai a in chhir awm lo ni han lei a tan hun maw chuvang chuan tunah hian in hei hi thlasik a lo ni dawn a thlasik ah pawh inthuam lum na tur glove i lei dawn a nih chuan in kechua glove nge hi i lei ngei ngei dawn nia.